Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu. Men Juma Sapar Türkmen. Eziz türkmenler, eziz musulmanlar, oguzlar. Elhamdülillah. Ýene taryh derslerimizde dowam edýäs. Bu günki taryh derslerimiz türkmenleriň taryhyndan, oguzlaryň taryhyndan ýene bir beýik şahsyýetler dünýäde özüniň adyny goýan, özüniň taryhyny ýazyp giden adalat bilen höküm eden döwletlerden birisi Osmanly. Osmanly döwleti.

Yslamy birlikleri ýene beýik ata babamyz nähili güýçli bolan bolsa bizler hem güýçli bolýas. Ýene aýdýas ki Türkmenistanda ýakynda bir zat bolýa bu zalym diktator kapyrlar gidýa. Diňe Türkmenistanda däl Özbegistanda Garagalpagystanda dünýäde enşallah bu zalymlar galmaýa. Taryh derslerimizden bu ata babalarymyzyň taryhy. Biz ata babamyzyň taryhyny bilemizak näme üçin çünki bu kary kapyr SSR diýen rus diýen kapyrlar basyp gelende näme biziň taryhymyzy öçürip taşlady. Soň iki sany bu haram it itiň dölleri bar ýa bu birisi Gurbanguly Berdimuhamedow bolsa ikinjisi Niýazow diýen kapyrlar türkmeniň taryhyny öwretmedi okatmady ýalandan bular birisi ruhuňyz tugda belentde bolsun diýip geroin trega basdy ikinjisem bi lälildäp muzykany çalyp berip adamlary uhlatdy indi mundan soňra türkmenler uhlamýa uhlatjak bolarlar enşalla uhladyp goýberýas asfele safine. Osmanly döwleti, Osmanly atalarymyz, inşallah, baryp görüňler, Osmanly döwleti Osman han tarapyndan, Osman Gazy tarapyndan guruldy. Bileňizde, taryhda, taryhda şoňa mädeş, döwlet ýa özüniň gurujysyndan alýar, ýa bolmasa gurulan döwletinden alynýar-da. Osman han gurdy. Indi Direliş Osman-a görüpdiňizmi, Artogrul Osman diýerleri. Osman Gazy gurdy. Nirede? Sögüt doguldy, Sögütde. Ondan önçem nirede ýaşydy bular? Ankarada, ondan önçem Wan, Bitlisde ýa, ýaşady. Öň nireden göçüp geldi bular? Bular häzirki Gün, Günorta ýa bolmasa häzirki Eýrandaky, Demirgazyk Eýranda ýa bolmasa Günorta Türkmenistanda ýaşaýdylar. Bileniz ki, Orsdan kapyrlar gelende biziň Türkmenistany ikiýe bölüp taşlady. Ýužnyý hem Sewirnyý bolup galypdy. Şonuň demirgazyk tarapy häzirki Türkmenistan bolsa, günorta tarapy Eýrana berip goýberdi, satyp goýberdi kapyr orslar. Şo günorta Türkmenistanda bir owadan göçüp geldi. Bularyň soýy, soý diýeni, asly, oguzlardan, osmanly hem oguzlardan, seljuk hem oguzlardan, oguz, oguzlardan Bozok diýeni taýpasyndan Güni han atamyzdan Kaýy diýeni tireden gara keçeli diýen nameden gelýärda. Güneý Türkmenistandan gelýärler asly. A bilen bolsaň Seljuklylaram Oguzdy, ýöne namede Kynyk diýen boýdan gelýärda. Indi bu atalarymyzyň namesida soýuny bilmemiz gerek. Hemme adam özi nireden gelýär, nireden geldi, nireden ýaradyldy, seni kim ýaratdy, şony bilmek gereklidir. Çünki ina soýuny bilmedik, ata-babasyny bilmedik itler, diktatorlar oturyp aldy, Meselem, hiç kim bilmeýär şu, Saparmyrat Nyýazowyň ata-babasy kim bolan, Yslam Kariýewiň ata-babasy kim bolan, harammy, kapyrmy, welet-zinamy, bilmeýär. Gurbangulyň ata-babasy kim, hiç kim bilmeýär. Ýöne ata-babasy bilmek gerek, bolupdyr. Osman Gazy tarapyndan guruldy, şonuň üçin Osman döwleti diýip aýdylýar. Alhamdulillah, ösüş başlady, başlady, ýöne mundanam Osmanly taryhynyň içinde iň at goýan türkmenlerden, iň at goýan oguzlardan Fatih Soltan Mehmet. Biziň atalarymyz çünki näme boldy? Bir müň dört ýüz elli üç elli üçünji ýylda ýigrimi dokuzynjy maýsda ýigrimi dokuzynjy maýda Istanbuly feth etdi. Istanbuly feth etdi. Pygamber Efendimiziň hadysy bardy ýa, Istanbul bir gün gelejek, feth bolajak. Ony feth eden nagadar gözel komutan, ony feth eden esgerler nagadar gowy esger diýip aýdan Muhammet alaýhyssalam. Hadys gerçekleşdi Alhamdulillah. Hem-de Aýasofiýany, häzirki Aýasofiýa jamyny açdy. Biziň atalarymyz, musulmanlar, türkmenler, hassadan oguzlar gelip açdy. Muny araplar açjak bolup gördi muny, açybilmedi. Meselä, bilenize ki, araplar hereket etdi, farslar hereket etdi, hiç kim açybilmedi. Konstantinopol, Istanbul hiç kim feth edemedi, biziň türkmenler feth etdi, alhamdulillah. Aýasofiýany aldy. Bileniz ki, Aýasofiýany Fatih Sultan Mehmet atamyzyň mirasy. Muny bazy kapyrlar zamanynda kapatdylar, ýapdylar, ýöne soň ýene açyldy häzir. Düňkräkde açyldy ýa. Ýene hem Osmanlylar, ýene hem Türkmenler, ýene musulmanlar aýaklandy en şe Allah mundan soňra ýolumyz dowam. Dowam. Şuny aýtjak bolýan ki Aýasofiýanyň içine girip gelende Istanbuly feth edende biziň atamyz Sultan Mehmet Fatih açanda Içine girse hristianlar kapyrlar aglaşyp duranmyş na aglaşyp na jan Fatih Mehmet bizi öldürme biziň ganymyzy geç biz saňa duşman dälis diyip aglaşdylar şonda biziň türkmenler biziň Fatih Sultan Mehmet girip gelip aýtdy ki eý diýdi biçäre kapyrlar diýdi Biz diýdi, bize duşman bolmany öldürmes diýdi, çünki biziň dinimizde Lä ikraha fid din diýdi. Islam dininde mejburlyk ýok. Islam dininde saňa duşman bolmadykça hiç kim öldürilmeýär. Öýüňe biri basyp gelse elbetde öldürilýär. Watanyňy bir diktator alsa elbetde muny öldürilýär. Janyňy, namysyňy, milletiňi, diniňi goramak gerek. Ýöne şu Aýa Sofiýa girip gelende öň kilisada girip gelende hristianlar gorkan ekenki hristianyň papalary bu haram Papalary patrikler aldan eken, bu türkmenler gelse, musulmanlar gelse, siziň hemmäňizi soýup taşlaýar diýen ekeni. Şonda aýtdy ki, Sultan Mehmet atamyz aýtdy ki, Ýok diýdi, biz islam dinine diýdi, günä sizi degmeýäs diýdi. Kapyr bolsaň öz diniňe diýdi, jähenneme odun bol diýdi. Islam dininde mejburlyk ýok. Isledik islän dininde gezsin, isledik islän dilinde geplesin. Mundan soňra diýdi, Istanbul diýeni asly Islam bul.

Türkmenler ýigrimi dokuzynjy maýda gowy işler ýapýar. Çünki bu ýyl hem iki müň ýigriminji ýylyň ýigrimi dokuzynjy maýynda juma güni näme boldy? Türkmenler aýaklanyp Istanbuldaky konsullygy basdykmy? Basdyk, alhamdulillah. Kim bizi çagyrdy? Meselem, Muhammet Döweci hezretleri çagyrdy. Baryň diýdi, hakyňyzy talap ediň. Baryň diýdi, diktatora garşy söweşmek sogapdyr, jyhatdyr diýdi. Biziňem türkmenler hakykatdan hem ne güwläp bardyk. Name boldy? Gurbangulyny sandyratyp goýberdi, konsullardaky hemmesi hinine girip gitdi. Enşalla şonuň üçin türkmen gardaşlarym, doganlarym, musulmanlar hemmämiz birleşsek, bulary dagy bar ya gymp etdirtmeýs enşalla. Şonuň üçin ýene ýigrimi dokuzynjy maýysda Istanbuldaky fetih Dowamy Türkmenistanda ýaşamak bolupdyr. Indi bulary aýtyp berdim. Hem Ýawuz Sultan Selim bar. Bu hezreti näme etdi? Bu halyfalygy, halyfalygy alyp geldi. Halyfa boldy bu adam, halyfa. Türk Islam birligini gurdy. Halyfa boldy bu adam. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Şonuň üçin bu Osmanly döwleti näme boldy? Halyfalygy hem boldy. Halyfa diýeni musulmanlaryň bir başy. Meselem, hristianlaryň başy näme bar-a bu papa. Buddistleriň başy, görjin, ýahudileriň hem haham, maham başlary bar, ýöne islamda baş ýokda. Şonuň üçin bize baş gerek, halyfa gerekde. Halyfa diýen zat ýokda şu anda islamda. Iň soňky halyfa kimdi? Näme boldy? Gitdi iň soňky halyfalar, näme boldy? Osmanyň soňky padeşahy kim? Abdulhamid hezretleri boldy, ondan soňra-da bady birsi. Alhamdulillah Rabbil Alemin şuny aýtyp berjekdim. Bu biziň atalarymyz, osmanlar we biziň türkmenlerden, oguzlardan görüň, oguz, bozok, Gulhan, Gaý, gara keçe deni tireden gelýär. Şonuň üçin biz oguzlar, biz türki mallar, biz türkmenler taryhymyzy gowy bilmegimiz gerek. Çünki taryhymyzy bilmesek, ana öz taryhymyzy bilmeýäs, gelip-gelip niredäki ýok bir haram it bolan SSR-iň ýa bolmasa geregi ýok bolan bu Lenindir, Karl Marks diýen bu maýmyn-şimpanzeliň taryhyny okadyk. Ýa bolmasa şu kim bar-a bu Stalininiň kapyr. Murtuny eşegiň guýrugy ýaly edip, şuň suratlaryny görsek ol atamyz dik gezdik bu güne çenli. Oňa meňzeş zat ýok. Biz öz taryhymyzy bilmemiz gerek. Öz taryhymyzy bilmesek, ynha başga biriniň taryhyny okap geziberýäs. Şoň üçin halkyň, türkmenler, oguzlar, musulmanlar, türkler, kypjaklar, karluklar näme etmemiz gerek? Oýanmamyz gerek. Ýene ata-babamyzyň ýoluny dowam etdirmemiz gerek eken. Baýrak düşdük ýerinden galkaýar. Şonuň üçin enşallah tagala Robbil Alemin ýakynda gowy işler bolýa, ýakynda Turan guruljak, ýakynda is musulmanlar birleşjek, ýakynda zalym diktator kapyrlar gitjek, millet aýaklanýa, ýakynda Türkmenistanda büýük işler boljak enşallah bizlerem barys, hemişe taýarys, watan üçin millet üçin janymyzy bermekge, bermäge biz taýarys, watanymyz üçin janymyzy berýäs, watanymyz üçin janyny alýas nesip etse bu kapyrlaryň, şonuň üçin Indiki derslerde inşallah görüşes indiki dersler ne nasip etse köp adam sorapdy Jüneýit han hakynda inşallah aýtyp berjek bolaryn Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu.